Tēnā anō rā tātou i ngā tini roimata heke nei mō te hunga kua hoea nei e rātou o rātou aka ki Hawaiki nui, ki Hawaiki rō, ki Hawaiki pāmamao. Nō reira koutou te hunga mate, tīhē e wā mauri mate, tātou te kanohi ora, tīhē e wā mauri ora. Kia ora huhui mai nō tātou. Hoi noa he hui haka hirahira tēnei, nā te mea kei Hokianga te kaupapa nei a Nāwai Teka, e tū ana i tēnei pō, ā, kei konei hoki te iwi nei i haere mai ki te kura reo ki Whirinaki i tēnei wiki katoa ki te haka pakari Pea i tō rātou reo, ai roto i te reo o te kāinga nei. Nō reira, ka nui te mihi ki a koutou e, e ngā tini whanaunga, ngā tini karanga maha, e aka kīkī mai nei koutou ki roto i te whare nei tēnei pō hei tautoko i tā mātou kaupapa. Ā, me taku, ā, muru i taku hara ki a koutou, E hanga prakitihi ke ana mātou kia koutou. E, nā te mea, a, te marama o Akuhata e heke mai nei, e, ko te mauri atu te kaupapa nei ki roto o Ngāti Kahungunu. Kahungunu. A, te tai hui nui e hakaritea mai ana a, mō te reo Māori, ko te ingoa o taua hui ko Te Reo Toitu. Na kua tae mai ta ratou powhiri ki a matou o te kainga nei kia tu te kaupapa nei ki waenganui i a ratou. Engari a taua wa e ai ki nga korero, nga haka patipati, e kotahi mano ke te rahi o te iwi. Ka matakitaki mai a tatou a taua wa. Taku whakaaro, tena pea me hakapatipati ko tatou i a ratou kia homai a Timoti hei ho hakawhitiwhiti koroua. Ae, tika ana, tautoko, koi te ka. Kia mohea e ratou. Ka riro i a ia nga korero katoa. Ka kore tatou e mahea. Kore ia e kaha i a koe. Ka mutu, tae ana au ka kite, i pehe kei riro ai Ko waenganui a koe i tenei pātai. Oh, e mahi māminga e tātou mā. Whanua me mihi hoki ki te rangatira nei, ki a Anaru. Haka pai nau, he waewae tapu ia ki roto ki tā tātou kaupapa. Tēnā koe Anaru. Tēnā pea he wāhi mihi tāu, kōrero rānei tāu. Mō te wāhanga kia koe. Haere, mihi atu ana kia koutou ki te, te kura reo ki Whirinaki, tuku mai te pōhiri kia hera mai ki te tautoko i tēnei ngā, kaup, i ngā kaupapa. Uh, mihi atu ana hoki kia koutou yeah. i whakahaere nei tēnei whakaaturanga.
Nā, mai.
Nā te kaupapa nei te kura reo ki Whirinaki, kei konei te kai whāngai. Nau ake, nau ake nga moni ne, i omoi.
Motuhake.
Kei konei hoki etahi o nga pouako o te hui nei, kua hau tonu nei te tahi, ko Kingi nei hoki te tahi. No reira he noho harihari ra tenei e tatu ma. Ko te tikanga i hakaritea ai mo tenei hakapawotanga i te po nei, ka Hoatu, mā te iwi tonu nei e hora mai ētahi take hei ngaungau mā tātou, nē? Tēnā pea he raruraru kei konā mō tātou. Koinā. Tāria te roanga atu. Nō reira, mehemea he tangata kei waenganui i a koutou, He pātai tāna, he take tāna, mō te aha rānei, mēmea he pātai e hāngai ana ki te reo o te kāinga nei, ātahi pea ka tino pai atu, inā hoki, ko tā tātou kaupapa e hui nei tātou ki konei i tēnei wā. Nō reira, ka tukuna atu ki a koutou.
He aha i hirahira ai te reo o te kāinga? He aha te take me whai tātou i te reo o te kāinga? Kaua koe e noho huna mai roto i ngā, i roto i ngā ata o te pō. Haere ake koe ki te taonga nei kia mau ai to kanohi ki te kamera. Muhanau ki te reo. Me, me e mea ko te reo nahe anō, ka mea hau e kīhau.
Kia ora, tēnā. He aha te take me whai tātou i te reo o te kāinga? He aha te hiranga o te reo o te kāinga?
Taylor. ko koe te pōtiki o te rōpū nei. Nō reira, ko koe kē ka pangā tuatahitia ki roto i te hāngi. Ka pai.
Me te reka hoki. Uh, tēnā koe i te pātai. Ā, mōku nei nā, ā, he hirahira te reo o te kāinga i te mea koinei te reo i kōrerohia ō tātou anō tūpuna. Ā, hakaaro ake au ki ōku anō tūpuna, ā, nā rāua ahau i hakatupu i te reo. Ā, ka moumou taku mōhio ki te reo Māori mēnā horekau rāua e mārama ki te reo e puta ana i tōku māngai, ā, koira pea i hirahira ai ki a au. Kia ora. Kia ora tēnā. Ā.
Kia ora kino ki a koe. Oh, tūngaunga mai noku ki au. Nā, pai te pātai e mara e Te Rāwhitiroa. Nā, ki au nei, uh, tēnā mea te mōhio ki tōu reo, reo ake nei o te kainga, te pēne me te mōhio ki tō whakapapa. Mm. Nā, he korau e pai ki te tangata, e, e takitaki ana i tōna whakapapa ngāpuhi, engari puta kea mai ana tōna reo tainui. Kia ora. Ki au nei, e, e tukituki ana wena me e rua. Nā māku e titiro me haere tahi tō whakapapa ki tō reo. Āpiti ki tēnā, he maha ngā taonga kei a tātou, he maha hoki ngā taonga i roto i te ao Māori nei. Nā, kāore au e tino mārama ana, he aha tō tātou iwi tē huri mai ai ki te ako i tōna reo anō. He aha kē atu he taonga pīataata i tua atu i tēnei mea, i te reo o te kainga. Āpiti ki tēnā, Ā, mō Hana Tate, i hanga ngunguru ana te ao Māori i tēnei wā, i runga i te āhuatanga ā, ā, o te Kāwanatanga e tū mai nei i āinei. Nā, puta whānui ana nei, tēnā kōrero, toitū te reo. Mehemea e tika ana tēnā kōrero ki a Tate, toitū te reo, ā, māku tēnā kōrero e tautoko. Engari, ā, me tae ki kō kē atu, Arā, me toitū tō tātou reo ake anō te kāinga. He āpiti ki tēnā, e, nui ngā āpiti tapu. Ā, oina te kororo ohorere noho tēnei. Pēnei me tā te koroke e kī rā i te pōhiri, Mehemea he, he wāhi e ora ai tō tātou reo, ko konei kē. Ā, tino tautoko ana au i tērā kōrero. Ka mutu, āpititanga mutunga tēnei, e moana tātou, o tātou nei tupuna, e mā rātou e totohe, e kia ora ai tētahi kaupapa, paepae noa iho. Nā, kua heke ērā toto i roto i a tātou. Mohenau tērā ētahi waingona i a tātou e āritarita ana hoki. Me āritarita pēnei kē. E, me āritarita, kia kaua e takahi anōtia tō tātou reo te kāwanatanga nei. Ko tā tātou whawhai, i tēnā rā, i tēnā rā. Ko tā tātou kōrero Māori kia tātou ake anō. Mm. Ka ora i mua ana, he ātetahi whawhai, nui ki atu i tēnā. E oti ai a tātou i tēnā rā, i tēnā rā, i tēnā rā. Ā, nō reira, e whā kē wena āpititanga ki a koe te rawhitiroa. Ā, kua panga mai te halfback ki te first five ianei, kua panga ki te centre, Hamaru.
Nō hea ahau e pākau? E te tangata kore, kore take rawa i roto i te tīma nei.
Wāhi rerekē nei ōku whakaaro mō ō tātou whanaunga e kōrero ana i te reo o tētahi iwi kē, ā, ko tā tātou he, he tautoko i a rātou, ko te mea nui e ako ana. Ki ahau rā, ko tātou e whakaiti i a tātou anō ngā mea e oke ana ki te ako. Wētahi o aku whanaunga, ko mea mai ki ahau, ko mea mai ki ahau, oh, hihi ana au ki te ako i te reo. Ka meinga atu au, i a koe te haere ki ngā kaiako i konā? Ka meinga mai, e, nō te taiiwi kē. Ka mea atu au, He toteka kia, kia, kia whakaaro pēnā, kia, kia, nō te waimarie pēnei whakaae tētahi tangata nō tētahi iwi kē ki te whakaako i a koe ki te reo, ā, me, me mihi, kaua e, kaua e whakaitia. Nā reira, mehemea he kaiako nō te kāinga, ā, ka tino pai rawa atu, engari, ā, Ko te mea nui kia, kia roa tātou ki a tātou anō. He mea, he mea reka ki au tō tātou reo o Te Tai Tokerau, engari āhua reka anō ki au te, te whakarongo ki ngā reo ā-iwi ahakoa ko wai te iwi. Ā, tēnā koe. Āe. Engari, engari Kenny, he aha ki a koe te take kore tātou e kōrero Māori ki a tātou? Tēnā pea, ko tērā kē te tino pātai, e kōrero nei mō te hirahira o te reo, pai ana tēnā kotahi, engari e kore e puta tōna ātaahuatanga ina kore kōrerohia Kōrerorero noa iho nei. E aha kei pērā e? Āpitingia mai anō.
Āpititanga tō rima. He maha ngā take. E, ko tētahi, tēnei mea te kōrero Māori i tēnā rā, i tēnā rā. E, tērā tū mahi, mā ētahi, tata tonu he hiki mai tai kē tēnā, nē? Pono mārika. Tēnei mea te kōrero Māori ki tō hoa, ki wāu tamariki rānei, tata tonu he hiki mai tai tēnā. Ko ai te tangata e, ka oti ai e tena mea te, mai te te hiki, pau te ra. Pau raini te wiki, pau raini te marama, apiti atu, pau raini te tau. No reira, tetahi take ki taku titiro, e pera ai etahi o nga whanaunga, na ko te ka horo ruha, ne? No reira, tena pea me titiro hiki maitai ki e tatou, ki a tatou kura reo nei, ehare, ehare ke mana tatou ki te mai, ki te hiki i nga maitai nei. Ki a hai, ki ako tupu ano ai te ka o te tinana. Engari roto tenei korero, taku tautoko i to korero o Anaru, um, te hanga nei, uh, kei te haere mai ki te ako i te reo mo tēnā, mo tēnā, mo tēnā. Ko te kōrero whakawhitiwhiti, mm. te wāhi e ngaro nei, uh, mehe mea, nā, i roto i tērā, e rua kaurua ki te hiki te, Ai, te matai nei. Ai, hore kau he, um, hore kau e kō atu. Ko te ora o te reo, ko tō kōrero i te reo. Ko tō rongo i te ātaahuatanga o te reo o Te Tai Tokerau, me kōrero kia rongo e koe, āe, āe, mea nei taku reo. Ka mutu, kia rongo i ngā reo o ngā tamariki, koe tērā tū tino ātaahuatanga.
Ka mutu ko wareware au kia tina, noho mai rā i tērā pito, ā, ah. e waiwai tapu katoa noki ki, mm. ki te kaupapa nei. Tēnā koe, Aro. Tēnā koe. I haere mai hei kai waiata. Na kua noho mai he kaikorero ka pai. Kia ora mai e hoa. Kia ora. Ah, na kua takoto mai te pātai, he aha i hakahirahira ai te reo o te kāinga nei. Ki tēnā, ki tēnō tātou. Oh, mihi ana ki a tātou. Ah, otirā, ah, tātou e noho nei ki roto i te piringa e tū nei, ah, tautoko ana i ngā kōrero. Hoi, ko tāku, ah, Ko te whāngai i tō tātou reo o te kāinga nei kia tupu mārika e aku tamariki, aku uri katoa i tō tātou reo i kōrerotia ai e ō tātou mātua tūpuna. Nā, kua hinga kē taku Karani Māmā, kua hinga kē taku Karani Pāpā, nō reira e mokemoke ana ki tērā i roto i taku whānau kia rongo ai anō tātou i tērā ātaahuatanga me te reka o tō tātou reo o te kāinga nei. Kia ora.
Ka mutu, Quinton, i tētahi wā, ka, Ka akongia he reo kē atu ki roto i ngā kura. Nā, nō reira, he reo atu i akongia ki roto, ka puta i roto i ngā, i ngā kura, ā, kia kaua ai ko te reo o te, o te kāinga nei e puta. He pīki mahi te whakahoki mai i tō tātou ake reo. Ka tīmata i ngā kura, ngā kura kaupapa, ngā kura Māori nei, Pīhiki mahi ta mātou te whakahoki mai kia kupu ai nga kupu o te kāinga, kia reo ai te rerenga o nga korero kia rite ano taku whakapae tetahi o nga atahuatanga o te reo o te kainga nei he reo no te whenua, he reo no tenei whenua ake, ko nga piki me nga heke o te reo o te Tai Tokerau he rerekē ki te whenua o tetahi atu. He rite tō tātou reo ki te ataahutanga o tā tātou whenua, anō hoki. Oh, kia ora.
Tira Don, tēnā, e roto i e tau aku haka-akoranga i tēnei rā, e pute au e taikoro mō te Paipera Tapu, ne? Āe. Taku mōhio, āni pea tangata kei konei, i mōhio ake i au, ā, māna e tū mai ana ki te haka tika i taku kōrero. Engari, ko tāku e mōhio nei mō te Paipera Tapu, ko te tuhinga tuatahitanga o te Paipera Tapu, ā, hoi nō, ko te reo o te kāinga nei. Nā o tātou tupuna, ngā mihinare i āwhina ki te huri i tērā pōpoka ki te reo Māori. Nā, kua kite rānei koutou i taua pōpoka nei? Ko hau i kite. Ka mutu ko te reo e takoto ana ki kona, tūturu nō konei. Kore e ngaro i a koe. Ko ā tātou kupu, ā tātou haka takotoranga kōrero. Hoi, ko te kōrero i rongo ai ahau, E, nō tōna wā, ko ngā kaihaka haere o Te Hakapono, Roto Aotearoa, ki tā rātou titiro, tērā reo, he reo hanga kōhungahunga kē ki tā rātou titiro, nē? Ā tahi ka riro mā tētahi atu e, e, e whakatikatika, e rāwekeweke, ā, e, e tuhituhi hoki. Te nuinga atu o te Paipera kāore kē i oti te, te tuhituhi. i ō tātou tūpuna i taua wā rā. Nā, kei runga tonu tērā āhuatanga i te reo te kāinga nei ki tāku titiro, engari ki au nei, ehara i te reo kōhungahunga, ko te reo ngāwari tērā, o mua ana koe, o tātou, o tāua mātou, o tāua tūpuna i mua rā, ko ngā kokonga katoa o te ao nei mā rātou e kōrero ki te reo Māori, māmā, paipai noa iho. Engari ko taua reo ngāwari tonu nei, ka pōhēhē pea wētahi he reo kōhungahunga kē tēnā. Nā te mea kāore rātou i tiki atu i ngā āhua kōrero katoa e taea ana e koe te honohono haere, mā ētahi iwi hoki e kōrero tīmata mai konei, ngaro ki heke noa atu. Ehara tēnei te whakahāwea, nā te mea he ira anō kei roto i te reo o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Engari pēnā tātou e kōrero ana mō te reo o te kāinga nei, koia tērā ko te ira o te reo o te kāinga nei. E tika ana tērā? Hakarongo ki o tatou kaumātua i mua ra, takoto ngāwari noa ana ngā whakarārangitanga kōrerotanga i kore ai te tangata e pōhēhē kōrero ana rātou ki te aha. Na, mo te pātai i horaina mai nei, mōku nei, ki ahau nei, kei roto i taku kōrero, i taku reo o te kāinga nei, Taku aroha ki aku mātua, ki aku tūpuna. Mahara nāu i aua tamariki ana ka motu taku turi, ā, hoi nō e tangotangohia ana e taku karani i roto i tana reo Māori. Nā, ka rongo ahau i tōna reo e puta ana i taku māngai, puta ana ētahi o tātou, ka pupū ake anō tērā aroha, ērā maharatanga ka hoki, Ngā maharatanga ki te hunga nā rātou au i atawhai. Nō reira, he, he piriti tēnā, e kite tonu ai ahau, e rongo tonu ai ahau i te aroha o aku mātua, o aku tūpuna. Ka tahi, ka rua, kia au nei taku reo o te kāinga nei, rite tonu ko taku ingoa. He aha i pēnei taku kōrero? Mā taku reo ka mōhia i te tangata ko wai tēnei e kōrero atu nei. Rite tonu ki taku ingoa hei ko tāku. Tuatoru, he haka piki ora kei roto i te reo o te kāinga nei. Ka nui te tini o ngā tangata e kōrero mai ana ki au, kāore au e mārama rawa ana he aha te tikanga o kōrero Engari e pā mai ana ki taku ngākau. Nā te mea, ko tō haka rārangi i ngā kōrero, ko te mōhio ana hau, e rongo ana hau, ko te reo tēnā o aku karani, kua ngaro ki te pō. He oranga kei roto i te reo o te kāinga nei? Hei tauira, hei tauira, i te wiki i hipa rā, E, he mate tūpāpaku i taku marae. A ki tāna ētahi o aku whanaunga e nōnoho mai nei, i tae ki taua hui. A ko ahau e tiaki ana i te hui nei. Ae. Me pēnei taku whakamārama i te ahu o te hui nei. Ora kau e hia ana kia hē ahau ki aku whanaunga, me pēnei taku kore, he hui tae māku. Ae. He hui tae māku. E hanga pakaru kē ana te whānau nei. Ko te mahi i reira i taua wā katoa, he pupuri tonu i te rangimārie i roto, i waenganui i te whānau nei, he tiaki hoki i te marae. E hia kē tata ngā whawhaitanga, horekau tātou e tauhou ana ki tērā āhua nei, ētahi o ō tātou nei whānau e pērā ana. Ka mutu, haka pau ahau i aku karakia katoa, whai? Kia tau ai te rangimārie ki tērā hui. Māku e mea atu ki a koe, Ko ngā kupu i i uru atu ki te whatumano o te iwi rā, i hanga tau ai te rangimārie, ko ngā kupu o te kāinga nei, i rongo ai rātou e, ki ō rātou mātua tūpuna. kua ngaro ki te pō. Nā reira i tau ai te rangimārie. He mana nui tērā. Haka pai ana au mehemea e kōrero Tūhoeke ana au ki te iwi nei, ko kore kē pērā te tau atu o ngā kupu ki runga i a rātou. Hei pupuri tonu i te hohounga o te rongo i waenganui i te iwi nei. Nā, hoi no. Nā, gati, kia mohe koe hanga pūhaehae atu ana i te rongo i a koutou e korero nei. Matu i pā e wā koutou nei, Granny me wā koutou tūpuna. Te hanga nei. Me hōti ngā, ngā tūpuna o Matawaia. Ko wā koe, haere te horo i ngā kākahu. Kāre, e tohu tohu e mea, tono tono ki te mahi, hoi kau e noa, ā, Kopuna. Nā, nā, taihoa. Nō tēnei rā. He aha aua mahi kia mua e mātou mea mea kōrero pono tēnei? E mea ana koe, ko koe te tangata kake hōiho, ko hau e tino kaupoi. Kei, kei mea mai koe, o, aroha ki tō, me tai tāmana o hira te rongo te reo o waku kani. e te mea mea ara moata ki te mira kakau, wera momo mea. Ko whete kē te mahi. Kōwhiti.
Hai. I a koe koro pene nei. Hai. I tēne rā, ko ngā ropu i rua i tamakia. Hai. Hai. Te tau aku ma... Ai. Kei au ngā kōrero, i ani? Ai, kei a koe ngā kōrero. Ka pai, mā koutou e āpiti mai. Whai ana hei te pātai.
Hai ngā kōrero. Me tūoho kau au ki a koe. Haere, kōrero. Tētahi raruraru ki te reo o te kāinga nei. Kāore i uru nui te reo o te kaingane ki roto ki ngā pukapuka. I wero ahau i te hunga e tae mai ki au i tēnei rā. Hoi, i runga tonu i ngā kōrero a Julian ki a Tātuina Poraka, nē, e kauhau ana ia ki te haka minenga nei mō Kupe. Kei pōhēhē te tangata, he tangata kotahi noa iho anō a Kupe. Mei te roa ngā tō ana haka māramatanga, nē. Ko te tikanga kē o tāna kōrero, māku hakarongo atu, me tino ketuketu koe. Nā, ehara i te mea, e, ko te mea e tū mai nei, hoi rānō. Engari he hōhonutanga tōna, nē. Ko, ka taku wero ki ngā rōpū nei, tae mai ki au i tēnei rā, hei tā koutou, he aha kē i pērā ai? Ko tātou te iwi nui katoa. He aha I iti noa ai te uru o to tātu reo ki roto ki ngā pōpoka. Ōna, e haka mātautau ana i a koutou e ana, hena, hena. E te mea tangata pā i tātou ki te whakarongo. Nā te rongo, marama. te toto he raini. Ka koe ana re. Pai kei i a tātou te whakawā i ngā mahi a wetahi.
Eka tane. Eka tane. Ko tāku haka pai, E te kai whāngai pukapuka, mai rā anō ko te Kāwanatanga. Nā, ko wai te iwi nui i uru ki ērā mahi i ngā tekau tau kua pahure nei? Me pēnei te kōrero, ehara i a tātou. Engari, i tēnei rā ka uru atu ko tātou, ka aha? Ka te tokowhā.
Ka tutuki te kaupapa. Nā, ko te roanga-tū-tahu kōrero, e, ko te tau aku mai, e whakamārama atu ki te iwi nei, kei hea ētahi pukapuka. Kei roto tō tātou reo i aua pukapuka. Ko tētahi o ngā pukapuka nei, nā te tupuna whaea o Te Rāwhitiroa, nā Ani Hona. Nō muri mai, nō muri mai i Bosch ai, ne? Ai. Hoi, ā, kei roto i te pūpuka wharekura nei, ko tētahi o ana kōrero, he kōrero mō te, ā, te huri tautanga o te, te maiti nei, ka rima ana tau, ka haere ki te kura. Hoi, te haerenga ki te kura, hei ka kite te poraka nei noho mai nei runga i te, i roto i te repo, ka peka atu ki te hopu, Na, ka ruku karu atu ki roto, māku katoa ngā kakau. Ka piro. Ka haere ki te kura, ka meinga e te māhita kia hoki ki te kāinga, tīni kākahu ai. Mataku ana kei rīria e te māmā. Nō reira ka haere ki te one, tata rei kia mutu rānō te kura, tae noa ka hoki. Taenga atu ki te kāinga, ka pātai te māmā, I hea koe? Ka teka atu i te kura. Ko te māmā, kaua e teka, na, Tahi ka tiki i te rākau, patu ana i te tamaitenei me tana kōrero pēnei, Tēnei! Na, tō kai tēnei ki a kau anō koe e teka ki ahau ā muri ake nei. Na, e, hei tautoko atu i ō kōrero. I pērā rawa te pakeke, i pērā rawa. Tēnā i taku nana i. oh, he kōrero paki waitara noe o. e te rāwhiti roa, ko koe taua tamaiti me te. Hakatungia mai ngā nawe kei o wawai. Uh, nō reira, hene wai ko koe anake e toi nei. Hi, um, ia koutou e kore ana, ka aro hau ki taku tupuranga i konei. Tēnei rori tonu. I whānau konei, i tupu mai konei i a mātou tamariki ana. Na, ko ngā kai i ara, i ara, ngā mea noho mai ana ki konei e tino mārama ana, ko te kanau, ko te pātiki, ko ngā pipi. o ō wahine. Kore au e whāki atu. Kau koutou pātai mai kei hea te pupi patch, kore au e whāki atu. Engari, koe au e rakoa ngā tino kai i konei e mātou tupu ana. Nā, ka wehe ahau, ka haere ki Tāmaki, ka haere ki hea atu, ka, ka kai i ngā kaimona me ngā kai o wāhi kē, he pai, engari kāore e rite ana te reka ki te reka o ngā pupi o konei me ngā kanae o konei. Wah, pai tonu ngā kanai o Pārengarenga. Engari pai ngā kanai o konei. Um, horekau koutou huka, koia tera ko te mate. Tō te no. um, nā, e, ka rana e ahanga pērā nā te reo. Ka puta koe, ka kai ngā kai o wāhi ki atu. He pai, he reka tonu kai kona, engari kāhore e rite ana ki te reka, e mōhio ana koe no tō, no tō tupuranga, no tō anō kāinga, no, no tō anō whānau. Pene me te reo, Ā, engari, e tautoko hoki ana au i ō kōrero, ō koutou kōrero mō te reo. Ko ahau tētahi kua āta mātaki, ōku mātua he kaiako kura kaupapa i ā, Tāmaki, whāngai ana i te reo ki ngā tamariki. Nā, ko ngā tamariki e hau atu ana ki tērā kura nō ngā iwi katoa. Kāhore tētahi e whakapono ana, ā, ko te tepe tuatahi ko te hau atu ki te whare reo Māori. Hei aha te noho ki te ua? Nā reira, haere koe mā te kuaha e tuwhera ana ki a koe. Mehemea ko te reo Māori, mehemea tupu mai koe i roto i tētahi whānau waimarie, ā, wai, reo Māori, ka nui tō waimarie. Kua hau atu koe ki tērā whare reo Māori, tupu mai ana koe i roto i tērā whare Māori. Mehemea haere ana koe ki te kōhanga, ki te kura, ko ō kaiako nō iwi kē, e pai ana, e ako ana koe i te reo Māori, Engari, ka tīmata te tangata ki te ako, i ako i roto i tērā whare, rongo ana koe i te mahana o te reo Māori, ka pai, me, me haere tonu, me piki ki taumata, pēnei me o kōrero e Kingi, me piki ki taumata kē atu anō, haere ki te kai i ngā reka, ā, Tauaki iwi. Āe, o tō anō kāinga, o tō iwi, o tō hapū, ā, he nui ngā reka. Pēnei me te reo o Te Tai Tokerau o Hokianga, he nui ngā kupu, ngā kōrero tino reka i konei. Mahara hei taku hokinga mai ki konei tētahi tāima, muri te noho ki Tāmaki. Tētahi o ngā karani o te kāinga nei, ngā mea mohi, nō konei e mohi ana ki a Aunty Queenie Matiu i noho ki tērā taha o te rori. Ka aha tana whakatika mai, ngā kupu i tōia mai i Tāmaki, He taunaki noa te kupu o konei mō te kupu pakeke, he pēnei, Hei aha te kupu e whakamahi ana te pakeke mō tētahi atu mea? Me kaha tana whakatikatika mai i runga i tana hiahia kia moe o ngā tamariki ngā uri o konei ki te reo ake o konei. Nā reira, tino tautoko ana i ngā kōrero. Āe, hau atu ki te Whare Reo Māori, kai ngā mea reka engari whakatata atu ki tō anō reo. Kia ora. Kei konā he oranga.
Ara mai te papai o nga korero. Ha, kia ora.
Ka pai, ko Pau te kaha o te ra. Patai anu. Take, patai anu. Ko nei hakarere ane te poro i nga patai nei, me poro ke i au anu. Me patai no ta te tahi. Hai, ui, haere mai, e mara. Ka koe, koe. Ina tū mai koe ka marangia koe mātou.
Tēnā koutou a kaikawe o i a tātou nei reo ki tua o ngā pātū o te kainga nei. Why not taku pātai nei, ko te tangi o tō tātou nei reo, pēnei i te whakarongo me te hakarongo anō ki ētahi, ā, me ū ki tērā tangi o te reo ki ngā kupu katoa pēnei i te pō pōwhiri, He pōhiri kēki ētahi, ā, te porowhita, he porohita, me te tini atu o ngā kupu pēnei nei. He aha tō kou tēnei hakaaro ki tēnā? Kia ora. Kia ora. Kia ora. Me pata ki a Anariri te mea porohita, o porowhita.
He kiau e porohita, ka tae mai, tae mai he tangata ki tō mātou kāinga, ka pēnei atu tō mātou rani, Hi! Taioki koe ka nui. Porowhita pai! Tena, tana mai ki te kai.
Tera tangi o te reo e ngaro nei. Hui! E, ne, kua kore ke, tera ko, ko nga ngako o te reo. He, he rawe kia te korero mo te tangi o te reo. Te porowhita, te porohita. Rā kē kia koe, porohita rānei, porowhita rānei? He reo Māori.
I rongo au, kia pēnei, me tino, yeah, me pēnei taku korero. Kātahi ka wānangangia me pēhea kia tika ai te reo, te porohita, te porowhita, Tae ka tū mai wētahi, nō, me huh, ngā mea katoa, me tū, o, engari anō tēnā, hānau, me te hāngarei. Nō ērā, me ērā momo te huh, me atu, huck off. Nō reira, kawe kōrero mai. Nō he rawe anō, ko te reo kia rere, tō, tō porowhita, tō porohita, He aha te hē? Kōrerotia te reo.
Taihoa. Kāore koe e kōrero ana e ngā kupu e rua nei. Kotahi, nā hea anō tāu e kōrero ana koe? Hei tāku, ko tēhea, ko te porohita rānei, ko te porowhita rānei? Porowhita. Porowhita.
Powhiri, whakarongo. Engari, i ngā wā e hakarongo ai, i ngā wā Kore kau e pōhiri rau.
Ae, ka nui taku rongo i te pōhiri i aenei. Kahore au e tupu ake i roto i tena kupu i te pōhiri, e pōwhiri ke. Engari, na tae kau ano ki te kohatu, he kohatu, ari te kowhatu.
He kauwhau rani, he kauhau rani kia kau rua. Kia au, kauhau, kia he aha kia koe.
He aha ki a koe? Ka patuke ana ki a koe, wha? He kauwhau raini, he kauhau raini? He kauwhau.
He kauwhau. Na, no reira, na, me ata kitukitu te demo i kona, a koe, e noho ana i kai koe, a koe i matawaia. Kaore i pera te tawhiti o kaurua kainga, ina, ina epa koe i te koha atu kua tae atu ki te whare o whaea. He aha i rereka ai te tahi ki te tahi?
I kite koe i ra epanga aku ne.
Rawa i u. Ae rawa.
Kei a koe me to rawa.
Horekau rawa i u. Engari he rerekētanga ne no te reo korero ki te reo ako ki te reo tuhi ki era momo koe tera te tino patai he aha nga rerekētanga o te reo tuhi ki te reo korero. Ae ae.
Koe hoki, nā koe te anga kore puta ana i roto i te wānanga nei. He reo anō, te reo tuhituhi, he reo anō te reo kōrero. Nā pēnei me tā tātou kupu aiinei nei ni, pātamaina te iwi nei ki au mō te aiini, kore kore rawa e kite e koe tērā hakahua o te kupu aiini i roto i ngā tuhinga tawhito. Kore rawa atu. I tika ai te kōrero nei, he reo ano te reo tuitui, he reo ano te reo kōrero. Engari ko taua ainei nei, ina āta ketungia e koe, ka kite i kona ko te a ia nei. Hoi no, ka horo te arero o Ngapui ki te kōrero, mea rawa atu ko Ainike. He maha nga kupu, e pērā ana. He maha nga kupu, pērā, hamai, hamai, hatau. Noki, noki, noki.
Umm. Tētahi ā, ko ngā tini haka kāhoretanga o te kāinga nei i roto i te reo Māori. E kī nei tētahi kāhore, e kī nei tētahi kauke, e kī nei tētahi rawa. Nāku i rapu e āwhina mō te iwi nei e Anaru, nā, i pēnei te tatūtanga o taku rapu, ahau ka tuhituhi i te rārangi pēnei. Kāhore, kau, kē, rawa atu. Nā, i roto i tērā rārangi, māu e whiriwhiri ko tēhea wāhi tāu e pai ana. Kei konā te kāhore, kei konā te hore, kei konā te horekau, kei konā te kaukē, kei konā te rawa. Ko te whakarongo nei, I mate rā a Nau i runga i tana totohe ki a tāua rā e kingi i te kura rā, te reo tika o Ngāpuhi he whakarongo kē ara i te hakarongo.
Taku hoa tērā. Tino rongo ana e noho ana i te waenganui. Oi, ko ia kē hautū ana i tā tātou hui i te nipo. Ko te mea hari kē ike, Tahi, ka riro mai au he he rīpene, kei runga i te rīpene nei ngā kōrero a te a te kaumātua nei he matua ki a nau, kōrero hakarongo ana te kaumātua nei e roto i ana kōrero. E hia ana kia hoki ora mai a nau i te mate kia pai ai taku whakapātaritari i a ia. Ko te wāpi pea tēnā i tae atu ki o te ao.
Kāore koe i rongo. E rapu tarau roto ana hau. Oh, nē. E ai, i, i tērā rā rā. Ko oti ki aku tamariki te hakahau, me haroi katoa ngā kākau o te whare, kia ah. pai te noho mai ki konei mo tēnei wiki. Ah. Ho, hora kau he trau roto, roto. kotahi mahue. Ka puta au ki wao, ka titiro ki ngā kākau e werewere mai nei runga i te tārewa. Ah. Ka kita au, o kotahi trau roto, ka hanga maro ke ke. Ah. Tanguhia mai nā, hoki ai roto i taku runga mai, ta heka haka mau e hau, ah. ta heka pā mai te tahi mama e tēno nui rawa atu ki taku tero. Ah. Papaki au e ta, i taku tero, he kona atu i te aha ranei, kei roto i taku tarau. Hei ka tango e ia te tarau nei, panga ana ki raro, e pē ki whara wapi. Oh, wapi? Ah, e noho ana e roto i taku tarau. Na, ah, e hoi no, tahea ka, ka, ka tirotiro haere, e aha ranei, e tata mai ana hei patu i te, i te, te ngangara nei, hoi no te mea kitea e hau, tata mai ana kei ko taku tokotoko. Tāhia anō taku wahine ka tae mai, runga ana au i a, e aue aue ana, ka tae mai taku wahine ko Hautere a Tūmaire, ora kau kākau pakipaki ana i taku te roa, hamahama ana e i te wāpi nei ki taku tokotoko. Ka pēnei ia kua pōrangitia te kōkē nei.
Me taku whakapae ko tana, oo, haere mai wāpi māku koe katoa.
Kāore, ko tāna kē ia te mirimiri i taku mamae tau. Mirimiri kē taku mamae. Kia tia. Ai, he kōrero anō mō te haka nei. Ki au nei, aku mātua katoa, kōrero haka rongo ana, hakaaro, koe tērā ko tō rātou reo, ka ū tonu au ki tērā. Engari e kita ana hau, ka, ehara i te mea kotahi kōrero mō tēnei take. Kei tēnā kokoru anō, kei tēnā kokoru anō o roto o te Taitokerau nei, tāna anō haka takoto i tērā kōrero. Me taku whakapae, nā roto i te wānanga, ka kore tā, ka kūare pai tātou me pēhea te kōrero. I runga te, ka hiahia te hunga, ka wānanga, ka tino hē atu. Ka hera mai ki te wānanga, ka whakahē i te wānanga.
Ka hokia mai wēnā kōrero ki ahau. Engari, mō te kaha ki te, Ngā wā e korerau whakarongo, ngā wā e korerau hakarongo, kei roto i te rere o te kōrero, te otinga ake, he aha te mea e whakamahinga ana. Engari ka kaha tātou te wānanga i te reo nei, te wetewete haere i te reo, ka tahi tātou ka tino kuare atu. Nē? Anga hoki kē koutou o te kao, nē? Noa e hue.
Whenua.
Ah, whenua si. Tākua te reka. Kūna. Pai kia te reo o te aupouri. E ngehe ngehe ana ko pau ki te manoa. Te kōrero i rungo ai tātou mō te haka nei nē, he kino te tangi o tērā reo ki te taringa o te Pākehā, i te oroko taenga mai o te Pākehā ki konei. He kangakanga kē. Tētahi kōrero, ko tāna ki te taringa nē.
Must be tērā e turi ana taku taringa. He meme mea ana koe nā tātou te Paipera i tuhituhi, he aha take i tuhi ai rānei, engari rongonui, rongonui te tangata o tēnei takiwā e whakahua pēnā ana i te kupu.
Ka pai. Te hanga nei, e wānanga tēnei, ko oti ake i roto i a koe, homai ngā māramatanga. Tēnā pea ko rerekē te. Tēnei wētai wāhanga o te tātau reo tēnā pia ko rerekē i te takanga o te wā. Yeah. Mm. Tika tonu. Te rānei mo te raini. Kia koe raini. Mm.
Ana rui, he hakaro tēnei. Ei, ko mirimiri mai. E hara pē i te mea e kia, uh, kia hauhia te rongo i wāngani a tāua i tēnei pō. Engari waiho, uh, hei, Whakawhitiwhiti kōrero tonu mātāu, a ngā wā kei te heke mai. Tētahi kōrero i roto i ngā tuhinga tawhito e takoto pēnei ana, toru kē kupu, rā, ia, nei. E rapu ana ahau, i pehe kē i huri ai te rā nei ki te Rainei e hakahuatia nuitia nei e tātou i te rā nei, nē? Ko hau e hakapai ana, pēnei anō me te āia nei āke nei ai, kua aineītia kētia nei e tātou, aini pea rā ia nei i ahu mai i reira te raine e kōrero nei tātou i te rā nei. Nā te mea e kōrero tērā i uru nui ki ngā tuhinga a ngā tūpuni mō te rā ia nei, nē, rā ia nei. Koinei e hakaaro. Koe pū anō tēnā.
Kau e hakae nō mai e ha? Me tautohetohe kē tātou. E ako tonu ana koe i te maine, nē? Ka pai. Nā mai. Kōrero anō tātou tai? Taylor, he aha te reo i runga o Ngāti Whātua? Oh. Nui ngā whakakererā, nē? Hei, he kōrero Māori! He kōrero Māori!
Ā, e rongo ana au i ngā, i te haka, i te whaka, i ngā mea e rua. Engari taku whakapae, e, e kaha ana tō tātou rongo i te haka, i, i te mea hihia ana te iwi o Te Tai Tokerau kia rongo i tērā hāunga o Te Tai Tokerau. Mm. Koira pea te ara tuatahi e Tai Tokerau ai tō reo, he haka rongo haere. Mm. Nō rānei pea, koira pea. i pērā ai. Koira te tautau o te matimati ki te, ki te reo o te kāinga. Kia ora.
Mm.
Ina tu atu koe pēna tō reo, kore ngaro i te tangata nō he koe. No? Ah. Kore a whakarongo tātou, a he reo tērā nō te katoa. Teka. Yeah.
Ka pai.
He pātai anō, he take anō?
Ui, ka whai wenu kui. Tēnā rawa atu ki a koutou e te Pānara ātaahua pūrotu mutunga, ko taku pātai ki a koutou hei wahie ki te kāpura kōrero i te pō nei, he aha ki a koutou te whāinga matua, te pae tawhiti o te reo o te kāinga?
Mōku ake, nā te kuia anō te kōrero, kia tūtaki te reo ki te reo. E, ahakoa ina haere koe ki te whare, Mimi, paora atu koe ki o hoa, he reo ka pāorooro i kona. Kaua i roto i te whare iti, i waho o te reo. Ahakoa haere koe ki te papa tākaro, koia tonu tēnā ko te reo ka pāorooro. Ahakoa ina tupono whawhai wāu tamariki ki wā ētahi atu tamariki, e whawhai reo Māori kē ana. Hei ko tāku ko Ewena ko ētahi tohu e mōhio ai tātou e tino ora ana tō tātou reo. Hai. Deans.
Hai, tautoko ana i ngā kōrero e Kingi. Hai, ko tāku, hai, tautoko ana i tēnei mea ko te aroha ki te reo. ā, kia tino tutuki pai ai i ngā tūmanakotanga o aku Karani tūpuna, ka mutu, ā, ka tupu mārika aku tamariki i tō tātou ao Māori e noho nei tātou i tēnei wā tonu. Kia ora. Ka mutu, ka mutu kei roto i te reo Māori te atahuatanga o tā tātou reo, o tō tātou ao. Kei roto i te reo Māori te whakamaramatanga o tō tātou noho ki te taiao, i tō tātou whakapapa ki ngā mea katoa o tā tātou ao Māori, e taea kia tae ki tērā taumata, e taea e koe tō tū Māori i roto i tō mōhio ki tō whanaungatanga atu ki ngā mea katoa o te ao Māori. Yeah. Um, kia mutu tō tātou wehewehe haere, yeah ā, tēnei he ao Pākehā, tēnei ao Māori. Ki ahau nei, ko wāku kanohi, he kanohi Māori, nō reira tēnei ao katoa, he ao Māori. Nō reira mā taku reo, mā tō tātou reo, me te rawe kia rongo i ngā reo o ngā tamariki, horekau wā rātou, horekau wā rātou whakaaro nui, oh, he, te tika, te hēraini, hoi nō ko tā rātou, E whakaputa whakaaro, e whakaputa whakaaro, um, i runga i te hiahia kia mōhiongia te atahuatanga o tā rātou kitenga i tēnei ao. Tērā tētahi, uh, uh, ko te hiahia, kia hau, ko te hiahia o ngā kura reo nei, me tōku tino whai haere, kia mōhio tātou ki te kōrero i te reo o, um, o te auaha, te reo, ā, ahakoa te tuhi waiata nei, kia mōteatea atu ngā reo, kia ātaahua ngā reo, kia kaua e wareware te kōrero, te reo kōrerorero, ko te, kia māmā te reo, kia mārama te reo, kia mārama ki te kaiwhakarongo. Engari, ko te ātaahuatanga o te reo, kaua e wareware, kei konā anō, he reo kē me te ātaahua.
Heoi. Hoi nō rā e tātou mā, ko wai i mōhio, e toru noa iho ngā pātai ka puta i te pō nei, ka pau te haora i aua pātai e toru. Nō reira, kua tae rā ake te wā, tēnā pea rima minete e toe ana hei tāku me waiho atu mā Eli taua rima mineti e haka kī ki te waiata, hū, te reka hoki o te reo o tērā tangata mō te waiata, nē? Kua mutu ake nei i konei tata atu wāhi wānanga mō tēnei pō. Ka tau ki raro mō tēnei pō, huri noa i roto i tō tātou whare. Huihui mai nei tātou ki te tautoko i te reo o te kāinga, i ngā reo o te kāinga. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora huihui mai no tātou.